Kuzinha, N tene purblema na kabésa ki N ka pode kura. Tudu algen ten purblema, nin ti é di meu ô ti di bo. Tudu algen ta debe, a ku atxa bu ta paga. Ami tanbe kes atxa nhos paga-m. Nin N ta debe algen, algen a si ta debe-m. Má N ka sta mata ningen pa N toma, a ku atxa bu paga-m, ami tanbe a ki N atxa N ta paga nhos. Tudu algen n ta debe algen na kel mundu li. Nhos ta lenbra nos mai ta ba pia, ta ba fia aros ku fixon, sertu? Bu la ta banha, bu kai lu galinha, ta pista, mi si n debe tanbe n ka ta mori. N na ta debe algen, algen sa ta debe mi. Dinheru sta poku. Família móre un tras di kunpanheru, ten ki ta djuda. Mas, remedi ka ten, ma tanbe N sta li ku Grow ki ben la di Kabu Verdi. Oji N ta mostra nhos Modi ki di jetu ta vivi na Europa? Nhos oja modi ki di ki jetu sta vivi na Luxemburgo. Nhos oja modi ki mi N sta vivi longuisa. Nhos oja modi ki mi N sta vivi. Modi ki mi N sta vive pa kes rapás ki ta ladra? To résma pa N kome, pa N pare i N bonjona pa N kome, pa N pare kongo, pa N pare bolaxa. Pa N kome so son. Vinhu, sapatinha, kel-la pa Bária. Kel-li é pa nha fidjus, baril. Tanbê, N tene kel-li tanbe ki ka pode falta pa N kome Ki ses dan kusinha pa N toma, si e dan dinheru tanbe N ta toma. N sa ta bai ku se modi? Ami na txon di Luxemburgo, N ten kel-li, kel-li é sô pa N kume. N ten nha grogu, N ten nha xixa, N ten nha midju, kel-li. Ami ka nhos brinka ku mi, dja N fla nhos kantu bes, N ka ta debe nhos más kel-li. Kes ómi ki ta da minins kuzê ka Diabu rixu. Mudjer ta da tudu kusa. Sô ki prubléma a kes katradu kuzê ka daba, má es ten kobra. Má ami kobra ka ta mata-l nau. Ami inda ta kobra, N ka ta liga. Dze ka diabu ten valor, dze ka diabu di grasa ka ten mas nhos ta ntende. Ami nta fla nos tudu mas mudjeris a ki nhos sta ku algin ki nhos da dinheru pamodi na un kazal ki omi ki kustuma pista si mudjer mi diskubru ki paga di volta ami ti oji ki ka paga ki nhos a ki nhos sta ku omi ki omi fla ah kosta mau nka ti dinheru i ora entan bu da dinheru E djobe kuzé ka diabu tantu gosi di nsin gosi li si kada setu mas ka mesti guerra uh-uh ka mesti guerra pa ka fika feju ka bu da mas pamo na un kazal. Ami dja N sta, mi tanbe N sta lado di bo, ami tanbe dja N sta ku monti mudjer, ami N tene mudjer ki kasa ku mi la di Kau Verdi, da-m karton Visa pa N kume pa N bebe, ma nu sipara, e ka fla Nelson, e da-m kel kusa ki N da-u, da-m nha dukumentu ki N da-u, a ku da un omi un kusa, dja, diskonta-l na, Zeka dja, diskonta-i la! Pamodi N ta fla monti mudjeris, Avês ómi ta trata nhos di tola. Pamodi Avês otu é ómi ta fla-u sin, Kunpra un par di sapatu na internet pamodi nha katron ka ta pasa. E ka pô kórda na piskósu pa kunpra. Kunpra un pasajen ba Purtugal pamodi nha katron ka ta pasa. So ku e ka ta da-u, e ka krê fla-u pode diretamenti. Ô ta intende? Nos tudu nos ómi, nos tudu nos ómi. A Ku sta ku un bon baka ki ta da bon leti, bu ka ta kai bende-l. Mas tanbe ka nhos skese ma kel baka ta móre tanbe un dia. Bo ta ntende? Si es pensa. Nhos oja, ten mudjer ki ta kume na ómi, ten ómi ki ta kume na mudjer tanbe. Mosinhus atxa serta mi ku dés fidju na txon ku un netu ku más un netu mante dinheru di da mudjer ami uniku kusa ki nteni é nha zé kadiabu so so ki gosi dja nda stopi ku na kabesa pamodi ten mudjer y mosinhu So ki ten un kusa na kazal na na o mudjeris a ki nu sta ku nhos ta kome ki omi ta da nhos ta baza nhos dobu si omi fla odja n mesti n ka paga lus ata n ten mil ierba n paga lus n ka tene Si bu da, ka bu inpidi nada di volta mas. Pamodi ki es é ka diabu ki es sa ta dau tanbe? Ka di grasa. Pamodi tu é omun di mudjeris. Es tu é klaru ma kes omi la ka pa es. Es tu é klaru ma kes omi ka pa es. Pa omun di mudjer ki el sta ku omi pa fadu, nau, mi N sta ku famozu, N sta ku bunitu, N sta ku bazofu, N sta ku novatu. É di grasa. É di grasa. Ami N ta fla nhas irmas, nhas tudu. Ami tanbê N ten. Nau, ami N ka ten nada pa e panha. Mi úniku kusa ki N ten pa e panha ki é valiozu, ki é oru ki N tene, é so nha obu. Kel-la ka ta dja. Pamodi otu N resebe monti mensaji di algen ta fla, Nelson, i ta e fla nu staba ku el. So ki mi N ta ten respósta na ponta bóka pa N da nhos. Ami dja N pasa-l, abo dja bu pasa-l. Ten kel ki ta da, ten kel ki ta toma. Ami é un di kes ki ta toma, pamodi mi N ka tene. Ami krê pô-u ki N tene pa N sabe di nhas fidjus. Ami N ka ta tra pon di nha fidju pa N pô-u na bóka di mudjer, di mudjer ki ten amor sima mi. Bu ta txupa nha, nha zeka diabu, ki é doxi, ki é doxi sima kel grogu di Kabu Verdi li, bo ta ntende? Sima kel longisa ki N ta kume li sin, bo ta presebe? Sima kel moré ki N ta kume li sin, pa N pô-u na bu bóka. Monti el ta fla, Nelson, dja N staba ku omi. N ben ku el di Kabu Verdi y omi ben txiga la larga-m ba si kaminhu. Sin, pamodi i ben ku bo di Kabu Verdi, el ten ki ta fika ku bo ti ki nhos mata kunpanheru. Sertu. Pamodi dja bu da-i karu, el ten ki ta fika ku bo. Midjoris omis ki mudjeris mas ta ustenta e kes omi ki mas ta odeia mudjer. Ami N vivi ku un mudjer ki é bazan di tudu kusa. Dja den ropa, sapatu e kaixa tudu pagu, tudu kustu, tudu kustu, tudu pagu. N luta ku ogu na mi mudjer ba buska-m la Kau Verdi den tudu pagu. Ka ten un mudjer ki fasi pa mi sima kel mudjer la. Ma nu sipara, amigu. Ten mudjer ki ta djau, ta fasi, ta fasi konta, nau.

Katxupa pa N fase, midju pa N fase i N bon xona ki ta puse ka diabu gordu kongu ke ti amu nhos ta ladra ti nhos more nhos oia keli N frita gosi so na fase nha xixa mos nha dinheru N ka tene nen ba paga di oji fo di pa N kume ala N konta zerada li. Gosi di pa muska kusa pa N kumida el. Ago N ta fla nos tudu, mosinhu. Nos tudu. Nos tudu. Nhos oi kel korenba li? Riba kel grogu li? Ãh. Oiô. Kel longisa. Ami nta fla, nta fla tudu nos omi ka ki nu dja danu dinheru, karu, tudu kuza, nu txi ku se kaliabu tambi, nu matxika e Dole, ami si nda mudjer karu, biskileta o mota. Kula algen ka sta pidiu di volta? Ka ten algen pidiu di volta? N dau pamodi N kre. N dau pamodi N kre. Na ami N ten sodi ku kes algen li. Ami N kuzuma sta ku mudjer. N sta na Inglatera inda ta kontinua ta gasta mil i talheru so na ropa ku sapatu. Ta mandan. Pamodi nhas é ka diabu. Nhas é ka diabu ten valor. Ten tenpu. Ki mudjer dja txupa ne omi ten tenpu tanbe ki omi ta txupa ami sima n ta trabadja li n meresi dinheru hum koli tonzinho n ta da bo vista na kel tenpu na kes tenpu ki ta da bo vista tonzinho Ami era mutur ku bota ka ta kinta. Minha N fazia kasa na kel mare, minha fla minha minha dan un sofá 30 kontu. Ami n ten nha mudjer, n ten nha dama dintu nha kasa. Mudjer sta di férias. Mina banha kuartu ki di kela da un sufá. Zé Kariá ta kura tudu xatote. Mina xatote, yo li, yo li, yo.

Dinheru n ka tene un fita. Djoli, N ka na faze xixa pa N fuma. Dja N fla nhos ma mi nhos ka ta jan faxi na porta kafé li na kasa. Rapaz, tudu rapaz ki sta na Europa. Gosi di nsin Nau kantu ben di Kabu Verdi ka kunbren Gosi di nsin Menbra ki nhos pega nhos nhos pidi nhos parti Nhos pidi pa pidi Omi ka ten dinheru Nos omi no ten visu txeu E bebe e fuma e e gasta dinheru na ropa dinheru nu ka ten. Ami N ta fla omis, si bu tene menbra ki ta da-u algun kusa di valor, si bu sta ma mutor ka ta trabadja ben, ka bu bai. Dia ki ta bai, toma bu droginhu, bu baza-l Zé Kadiatu. Si kre ke larga-u, el fla, Ah, ya ta debe-m seti, ki debe-m mil, kinzi mil. Mi go, fla pia kixi, fla pia ka sa korda, nton pia mata-u. ki ta mata é morti nos Deus da ki mes txeu ta toma-u pa mi si ka es akorda ta mora ta moreba dja moreba dja úniku kusa ki es ta fase ka é fase N korda pa dinheru ka djunta mas basta i ka fase N korda pa dinhe pa pa pa N ka kume ka ta da-m mi no mi N sta na ku soltera tera modi ki Zé Karióka ta fika grandi. Mãe! Nilson! N ta staba ku teu flanu i pui un dei kaixa di marka, un dei karu di kali na agora tene ki ta paga-m. N fla kes tonton, kes antau del, mô buru na kera, bu paga-l? Bu paga-l? Nau, nton kiko ta fla? E luta ku bo? Nau, e pukal na pitkol por el? Nau, bu da pamodi bu kre. Pa bu ka nega mi. Ka nhos ta fika toda aki nhos sustenta omi? Ka nho ben, ka nho ben fla ma ta e flanu ta di ben. Pamodi pa bu ka fla bu ta e flanu tanbe e ta kume ami ki n ta pensa diabu kamba na mi. Akoja mudjer sta basa omi di tudu kusa. É pamodi bu da-l ben djadu Pamodi ku sa panha-l Aa ben maria N ta trena ku sa e panha-l Si si dipos e ben papia Pamodi dor ke fika ku-l Pamodi e perdi kel kusa mas sabe ke pode tene Bo ta ntende? E kel-la ke diferensa Mas no no anda ku nos kos taitu Basta N ka luta ku bo ki N toma. Nha boka é fetu pa kume kana bebe igual pa pidi nta pidi nka ta luta ku bo dan dan dan bu dan toma eh bu dan mas nada te baba e te baba de de kuranderu ami ntan Tudu mudjer pa fazi konta pa N paga se díveda. Ka pa fazi konta mé di nha obu tanbe, di kusa dox ki nhos panha. Kel ebi bódi di kel jetu, sintadu ta ben nhos obu, ta puma xixa i N fla nhos, Nhos sabi ma mundu sta un monti mudjer ki é ki sta ku omi. E ta atxa mi pede omi kalsa di marka, kamisa di marka, ki omi ta xita, omi ta kumeu so na kel kusa ku ta da. Agu ku ka trai mas, pamodi baka ta seka, nhos ka sabe ma ma baka pelu nkuantu e tebi xeru nobu, e ta da leti, ma utatu na pui na toru, e ka ta da leti mas, ake ta nda pari, e pui si N ta fla nhos. A ki nhos da, ka nhos ben kobra di volta. Pamó mi N ka kobra nhos obu tanbe. Nhos pensa ma kes kusa ki ki mi N ta pâdi li, kel-li, kes kusa ki ki mi N ta pâdi li, kel-li é ka kusa toba nau, mô senhor. Kel-li si bale longe dinheru ki ka ka ten nen pa paga.

É nos tudu, nos é tudu brabu Nos intende? Nos tudu, nos é tudu di kel jetu Sô mon finu zangadu ô xintadu si masta Xintadu, ka ta trese ningen Mô si N pô na nha kabesa ma mi N ka ta sa ba kafé mas. Nhu pui na kabesa ma N ka sta ta kondeia ku kes kes genti di konfuzon. Sô N fla fla. Tudu bes ku ta kontra ku amigus ki bu ta sta djuntu ku es, bru ta inhobi ta fla nu fla kel-li, fla kel-la. Bu ka staba la bo. Ami N ka kre kes konverson. N ta kunpra nha bebida, N xinta na kasa, N bebe ti N mata kabesa, N deta na sofá, N raka txoku. Bu ta intende? Kuzê ki ten xintadu sima sal ta fuma nha xixi, ta bebe nha grau, ta kume toranba. Kuse ki ten ma sabi ki el liga-u? Pa mi amada ka di kel jetu. Mosinhu fladu ba ka ten na Fransa ma mosinhu ten pais ki ten bakan e na Merka. Merka Ami n tiomi na la kau verdi ki gostaba di mi na kes tempu na ke mare ki na tava kau verdi mi na fla ma modi mi era ka mandal mil dola no bai no kumi no wiedu dieta la no dieta la la la da na 2019 la prainha na hotel 16 pontu kel la ke bakan 100 kontu ku nha bigodi mi au bigodi tira rapidu mi gosi ngata forma omi Pamo mi omi, nsa ta Mozinho nha ta spera mas un neto Nha so di kel jeito nha ta spera mas un neto Ave Maria Amei di kel jeito bro Rapasinho di kiminda la di mato Primeiro Neto Bun neto, ki da ki mel n ta miasa di kel jetu ku muitu orgulhu. Dexa ba pape, kuatu fidju dja n ten neto i es ta na dia ki el ta fase dos anu na kosta. Ami ki ja-ja n ta ten bun neto, mi no. Merka te bakan i te bakan te di omi ta manda omi dinheru. Nhos fla é mintira, N pô prova Nhos fla é mintira Tintadu ta tonha grogu N sa mira dinheru N ka timo si N ten dinheru na mô di algen ka poku ma N ten algen tanbe ki N ka ta debe tanbe Hum Nhos fla mi Kalvina kanta eradu Pansa ti é bakan ma ma tanbê ma ti é bon baka tanbê ki sa ta da ta da-nu leti di kes jetu N ta fla N ta fla N ta fla ten ke baka ki ta da-u 10 litru leti di un bes

Mosinhu, Fransa tene bakan ku bakana, pamodi ten mudjer tanbe ki ta da omi pa ta bon gladial. Ten omi tanbe ki ka ta da si mudjer ki ten dentru kasa, ka ta da si mininu, ta da ta da nos mudjeradas. Verdadi pa fla. Ka bin? Nta ba nos tudu É mo é amiga Sabe, sabe Já já nta puniña la Paris Mo que ele coisa cara, mano. Ninguém tá mais de coisa. Luxemburgo não é bacana. Ka den. Nan. Ami ka piskador. Nhã. Di ba rua. E. Nha grogu. Nha xixa. Mozinho, mozinho dja N bebe grogu, dja N kume longisa, dja N kume toresma, Zé Kadiabu sa sa ta balansa ku gana sai pa kore. Fransa, gosi N ka ta fila be, pabia mudjer di Fransa e Katalan dja kume mos. Kulpadu nhos. Ami a ki N pega nha mudjer si N pega nha baxu e pandiagu ben djadu. E ka bo ki ta kunpra, bu ta kunpra forsa. Nhos ba papia. Nhos ba papia ko. Ami nha fla tudu algin. Kela e torema ki ben desdi Kau Verde. Mozinhu. Mozinhu. Es pensa tanbe ma ka ten bakan di mudjer la ka ouvir de. Ten mudjer ki tene argen dentu un merka ku na Fransa ta baza di dinheru ku kasa ku tudu kusa e ka luta ku ningen ku dadu toma. Ma e kustuma fla, N ta paga-u pasaji pa Adan, pa Adan ku kes zeka diabu ku ta daba mi. N fla, Kon fota ku baka? N ka ta mete boka la ku kel bakan la, pa kel bakan la fika. Kon fota, N ka ta bai nau. N ta pagau pasaji, tudu pagu, pabia N so podi dia kuzé ka dia. Pamodi bu é ka ta fla kel ki atrai dinheru pa pagau feta? Pamodi txiguru ka ten kabalu ka ta kume? Pamodi kel-li é so kusa ki dja pasa munti tenpu, dja ten más di kuatu anu ku sinku anu. Anbos N ta spera ma tudu algen sta dretu, ma tudu algen sta na paz di Deus, tudu algen sta sen konfuzon, sen linguada, sen kes kusa di pui algen pa baxu. Nos tudu nos é ser umanu, nos tudu nos é fidju di Deus. Si bu debe-m, manhan N ta paga-u, si N debe-u, manhan bu ta paga-m. N ka meste briga. Si omi dja bai, bu ta ranja otu, si omi ranja otu, konforta, fika ku di bo.

Ami nu uza ki ntebe so pa inteio. Ozinho, Deus ta abensua nos tudo. Nu ta kuda di nos mãe. Yo, e nos tudo ki sta na mundo. Nu, nu pidi Deus Pamodi un dia ki nos diskubrida nos trabadju na saúdi di nos fidju, ka nos skeci di nos mai. Nu abrasa nos família. Si bu tene irmon ki ka ta fla mal di bo, ka bu da kau pâpia ku ningen. Si algen fla, Ô, nha irmon pâpia di bo, ka bu responde. Fla-l ka bu entra na kusa di família. Fika lonji di el, ka bu entra na se asuntu. Pa ka da prubléma, ka dja dexa ningen panha di un pa leba pa kel otu. Modi si nu na sina mésmu família?

Nton, na kel mundu li, si nu sabe vive, nu ta vive ton sábi, má é pa falta pa nu sabe. Suma na, na kes mundu li, nu sta na, na, na vive na un mundu di falsindadi, di mintiras, di kalúnia, di alebe, di matánsia, di, é kel-la ki nu ta atxa mê, di koba kunpanheru, di faita kunpanheru, sô kusa ki bu ka gosta. Anun nu kria-lu modi ki nu kria-l? Ami N ta flaba, Pura, N ta dadu, Moria bóka, bu ta kada algen, bu ta kume txeu, bu ta dadu. Sotadu pa matadu. Bu fla pura dja sotadu. Su ka ta manda algen ba fasi un mai ta kus bu ka ta fla ma gosta di nsin. Kela e konbersa di muita algen. Nelson sa mesti un bakan na Fransa pa ser nha bakan. Nau kel li go e pua djoju go pamodi ami ami n ka sta na Fransa mi ka bakan. Bakan di Fransa nho ki sta li sta un mina ki sta di nsin un fladu bunita ma fladu si nhos ka podi tanbe pa nhos ka bai. Mozinhu ba amba bu kre bakan. Nau ami n ka ta buska un bakan ami n ka ta buska un mudjer bakan. pa ostentan-li, pamodi dipôs kandu N ta ostentan-l, N sta bunitu. Mozinhu, mozinhu, kusa más sábi ki ten na mundu é pa bu vive bu vida sima bu ta krê. Basta bu trabadju. Bu sabe di bu fidjus, bu sabe di bu mai, bu sabe di bu kabesa, o kume bebe. Mas si mudjer, bu da mudjeris ku obu tanbe ki da dinheru, toma sin! Eh! Toma sin! Pidi propi! Basta o ka poi kola na piskos. Ami, kualker mudjer ta ranja konta pa ba dan dinheru, pa dan kaixa di marka. E nhos pensa kê ma nau é ka tudu é ka tudu zeka diabu tanbê ki tê valor nau kê zeka diabu tanbê ki fladu tanbê ma ta da un trotxadinha ta subi ta maxi kela kela tanbê ka tê valor nau é pa rabenta nau ti maxi ti maxi ta dodu pa rabenta akua é mudjeris ta da omi tudu kusa é pamodi punta e tanbê baxu ka e sinha mo ki sta sta tudu rabentadu tanbê. Nhos pensa ma kes omi mufinu, zangadu ki sta li manxi tranga bida na kaiera da paruodu y y bai txi ama xuxa mudjer kaiera da sai lanta bai mudjer nada mudjer ka ta dau so e mudjer da un oi pamodi e ten e ten rizultadu e si ki ten omi omi na tambe bo ten ki le storia de pa na 2018 19 mi na mi na flabu nhas ami nta kre sabi kuse ki bo bu teni ku ten kantu mai di filtru nhos e amigu bu. Nu mudjer ka ta ke largau N fla prumenta N fla prumenta N ta fla-i kuzê E fla kuandu ku el ta ben N fla mi su kre pa N bai so pa ka-m pasajen dja N bai A minha konbersa é siku ku kel mudjer Bu kre atxa trabaiu ba buska Dinheru ka ta kai di seu N fla-i kuzê E fla ya N podi kunpra-u N fla kunpra tonha di dukumentu Kunpra pasajen Kunpra pasajen Kunpra pasaji ma N txiga la Ku nha garafa konhaki na ladu Txiga Ten tres dia ka ta bisti kaisin Ago dipos go Santan di dias ku aredi ku kusa di marka Pamodi ka da más Nos nu ka bai padja Nu bai pa nada adienta Pa na pé apre menta kusa Dja ta matan di tudu manera N fla mi na kel-li Go ki ta manda na emi Kel-li Kel-li ki ta manda na emi Kel-li ka ten ningen Si ke nhos da pa diodu Nhos pape ti nhos koka Kel-li e di meu ki Dios da-m Kel-li pa N da nhos e pa N kre Avé nen bu ta kre kusa ka ta labanta. Pamodi i ka pa pamodi pamodi tudu algen krê kusa ben ben piladu. Ma tanbê akuradu ben piladu. Da modi dja da un kamisa un kaisa dja pa un kada un ma dja ku ten da ramoki. Nta mi ta ramoki di kusa ki nta ben da. Xanga fla si mi sta pensa nta da ben da nta da si. Si nhaja nta da ben da. So ki gosi N pô na nha kabésa Ku nha nétu ki dja N tene Ku nha fidju grandi ki dja N tene Dja txiga ténpu di bu para. Ê mozinhu Tanbê N agradese tudu kes komentárius Mozinhu, mon mai ten balor más di ki mi Kantu N fase anu N dadu mil i sinkuenta parabes na Mensager, na Mensager na ku na Story. Na Facebook N dadu dos mil i tal komentariu. Nha mai ganha-m, N pui nha mai na Story, mel ki 24 óra N dadu mil i saisentus so na, so na. Sô na story di nha mai 17 mil algen ki oi nha mai ki mi nta pensa kre ma mi é si marido kre ta kanba na nha internet mundu ta ta ben djobi sima ku finado ku tudu ki mori staba li ivo nha donu ki mori da da da da dai parabens ma ta ntende un story 17 mil algen ta ba djobi ta dan ta dan parabens pa nha rainha pa nha kiminta N xinti filís. Obrigadu pa nhos tudu, mosinhu. Obrigadu, obrigadu más un bes. Ami senpri N ta pus tóde, N ta bai seti mil, oitu mil, des mil. Si N ba féria, dja N bai kinzi, dja N kos-, dja la Kau Verdi N ba vinti sais mil. Agora go, un puki mi N ta, ta pasa-m.

Kel-li. N ta lenbraba di N ta Kau Verdi, N ta trabesa tenpu di monta, mada grogu, N subi jeladu, N obi mes mininu dja txiga kasa, tramuê di kasa, N obi mes fidju dja ba pa Uzorgu. Ê, abo ka sabê, mos. Abo ka sabê. Abo dja fika tran. Bebe drogu pa fa ku torenba. Talvina, bu faia gravi. Dintu Fransa pa sema ten mudjê bakan más di ki omi. Verdadi pa fla, mozinha mi N ta fla tudu omi ku mudjeris nhos pidi tudu ora ka nhos pui ningen korda na piskos pa da nhos ka nhos prendi ku pistola pa da nhos ka nhos furta ma boka fasedu pa nhos pidi nhos dadu nhos toma. Claire fla ma ten bakan na Fransa, na na Luxemburgo. Mo mi na na na Fransa ten kel bakana, mudjer nu ta pun nomi bakana, ki ta da ta da ben dadu, ta da propi. So ki es sta pidi di volta. Keridu bu kon bu konxe algun? Ami ba kan, nha vizinhu ba kan ka ten. Abo lusa-m. Mosinhu grogu, toremba e longisa. Turkus. Nha. Moi la Fransa ki pra non. Na un obi fladu ma ba kan un e na fransa ba kan dos na merka ba kan tres e na purtugal ba kan kuatu na fransa ki sta ok ya ago u pasa u pasa la bomba u kunpra un paketi di di di sereveja di sadu trazen Nta mai li na bonba li sen Mozinhu si bakan ka tinha Mudjer bakan ka tinha Staba un munti argen ki staba deu trankadu na kel kau Ami N staba la tanbe

sa ta kume na si zeka diabu, 35 pur sentu di mudjer a ta kume na si zekinha sertu mas ta fika 35 35 kau ta da 30 30 pur sentu sa ta dadu pa kel kau tanbe sa ta dadu pa kel kau di koka e kuzê mas a ta dadu tanbe pa kes kau nu ten ki ta faze konta dretu. Faze konta dretu ki tudu ta pasa Bo sin, ami nta fla tudu omi Ka nhos furta nho mudjers A ku ten mudjer ntu kasa, u ten mudjer pa fora Ka bu ka u panha nada pa pru nomi di ladron Boka ka so pa mexe ku kel kusa Ka ten nada nes mundu en tentar sin abaxu la Ka ten nada nes mundu en tentar sin ariba la Ta bebe grogu, ta kume toranba Nta konta mintira pa no furta Ka bu pidi. Da N ka tene kuse ku tra en troka. Nhos obi kel mudjer di Fransa ki fla sin, Mudjer a ki pidi omi dinheru é pitada ki el ta pidi-u. É verdadi ô mintira? Omi a ki pidi mudjer dinheru, es é ka Diabu ki ta da. N sta konta mintira? Nton, ami sima sta li. Si N ten mudjer ki N atamanka, dja strilha, dja larga-m, N ta fika ketu pa ka sabe. Pamodi munti algen bu ta divaloriza bu kabésa, abos i na sufri asinau. N sta ku ta-i fla-m i furta-m, é dôs kuza diferenti. Má si bo bu e pidi-u, bu a banka, bu a Western Union, Neoneer, bu bai i transfirensia, bu bai. kel otu tava ria kel li kel la bu pu na bixa bu gasta bu tenpu n podi bu kre n podi bu kre mos n podi bu kre nton mo si omi ten kusa omi gosi nen na si kusa ki deus dal e ka ta manda mas pamodi dja n odja un monti videos mudjeris ta kumi ka ta dexa kel otu kumi ta pega koitadu ta pega si kusa ta sal largal bo sta obrigadu sa kul pur si ta fala ma mai ta sufri mai ta pari inda ki si pai di mininu ka ta da mininu kumida otu mai ta sufri traves di omi. Ki avês oxi to ia ta trabadja ki oxi ta sta duenti ki ka ta da nen pa fidju ta da kosta. Bu ta odja mai ta kati-kati ku novi mes na bariga, otu mai nen mama ka ten mas. Pamo ten otu fidju ki ten boka sima xuxu, ta txupa sima bixeru, ta txupa tres tunkada. Uma cabrito certo ta pô fidju na escola ta bendi tudo cabeça de mal ta embarca fidju mudjer sta bem ta pega ta come so homem come com outro so pe larga sta pega sta mata é mesmo cosa que homem ta faz nhos para nhos para. Bo é ka bo ki pari-l, nen si bu pari-l Nen katxor, nen di mari na Europa Bu ta saia na el, bu ta kadia ma ser umanu Mora kauverdianu propi, dja es panha kel kusa Dja el fase-l, dja es fase-i un amoda Goa mata kunpanheru, mata kunpanheru. Má Bakan ka ta matadu nau. Se ta matadu so kel omi ki sta ta dja ku mudjer tanbe. Pamodi mudjer bandida omi ka ta mata. Pamodi se pa mata sta un monti mudjer ki sta dintu kau verdi ku más di sais omi. É Purtugal, é Lutxenburgu, é Fransa. Mas omi ka ta mata-s. Pa ka mata-pa ka dja na di sen. Ih, di ladu pa vê. Andi, eh, anda, anda, anda, anda, mozinho. Omi riba rua. Dinheiro nunca tem um fita. Mas, se pagar o dívida, não apanha o dívida também, não está tranquilo. Eu nunca tenho fita, mas minha torresma, minha longuiça, minha milho, minha fichão, minha bolacha, minha pongo, minha grogo, minha longuiça. Baril ki N tene xeiu pa nha fidju ku nha netu, ken ten? Ken ten? I tanbe Zé ka Diabu N ten tanbe. Doxi sima sukri, sima mel ta beba. Mosinhu ka nhos skese nho ba djobi nha musika rebenta di kel jetu Ben nu bai minina pa nu apila di kel jetu Ben nu bai ai si bu ben ai si bu ben manda pila manda pila mosinhu ami N ta lenbra li Kau Verde. Mozinho, ka ten kusa más sábi pa bu mai ta kridita na bo. Mozinho, pa N konta nhos un stória li. Pa N konta nhos un stória. Pa N konta nhos un stória. Si é mintira, ken ki sta di matu fla-m. Si nha irma sta li, el ta kome-m. Mozinho, kusa más sábi ki ten na mundu pa bu mai ta kridita na bo. Ta kridita. N ta lenbra na un maré dja N kumesa saiba di kaminhu Ku geras ku famílias N saiba di kaminhu Kel-la é nha stória Ami éra ami éra magrinhu mas Pa rabenta pa rabenta Zekinha Nha gosi ma rabenta Zekinha Ki N sukuru fase N odju Nton N ta móre nton Kaba óbra ti oxi Pa óbra kaba ti oxi Nha manu dja txiga Robadu kusa dja kusa dja ben. Dja ben, dja ben, dja ben Pamodi N sta na kel ku torresma da krus Djo vida, rapasi N ka ta oja tudu mensajen Rapasi ta pâpia di di kel jetu Pa mostra-u vida di kel jetu é modi Djo li Djo vida di kel jetu Longisa pa N kume Drogu pa N bebe Xixa pa N fuma Torresma pa N bafa Torema pa nbasa Kel-li Kel-li N ata mostra nha manu Da krus Da krus Djoli Kongo pa N kume Kel kusa ki ta pô-mi ta pâria Kel-li sta ma ten rinki N ten más di dés anu ka kume Nhos oja li Djo midju Sapatinha Djoli Sô pa N kume Nha vida di Europa É nha vida si ki N sta Djoli Ten mar N ten li Pankui pa mi. Pankui pa mi xintadu. Es ta papia, ti mé es ta papia di ke jetu. Ah, di ke jetu, di ke jetu, di ke jetu. Mozinhu, pa mi nkonta nha storia pa tudu algen. Bora. Pa tudu algen sabi nha storia. Keli nha storia ki mi npasal. Antoni, purgunta ki mi na seminteru. Kel-li seminteru Diós ta da-m kastigu. Seminteru Diós ta poi e kume-m tudu kes tarénba li ku nha gropa. Pamodi ami da, ami da-s kuza ki N ka ta brinka ku el, zekinha ku nha karni. Pamodi si N ka atxa zekinha, N ka ta pari nha fidju si tinta-ma. Si n ka txa kami, n ka ta tiri forsa pa n kume, pa n kume pa n poi. Obi storia li. N sta na Boa Vista, kabesa xeiu i ta tenta ranja konfuzan, ta kili kila. N staba disanimadu ku kes tenpu pa. N tinha kusa na kabesa ki so algen ka n tinha pis, n tinha pistola, so algen mexe ku mi, n ta mata pa. N ta fla nhos klaru, aki ten gera vez ku familia, ku kusa Ki ka ten pé ka ten kabésa. Ten muntis konversa ki bu ta obi ki avés ta magua-u. Si bu sta na tenpu di mosindadi, ten kusa ki ta magua-u. Nau, Zekinha, Zekinha ku Kanne é sinkuénta sinkuénta. N staba kabésa tranpaiadu, kuazi N intra na mau kaminhu. N, na kel mari, N sta dispostu faze kualker kusa na mundu. Na ka konhece claro. Oji ta da graças a Deus a nha mãe, a nha irmã. Da lembra nha irmã mas grande, nhu sa ma nos kabuverdiano a ki nu sta ki nu sta na Europa ki nu ta trabadja ku un algen ki é nos xefe ten mutu algen ki ta txupa pila. E so ta lembra nhu anda kumida ku es. Na kru ê vida di ke jetu di interior di Europa so kusa tera tera ami sa la boa vista n ba boa vista na novembro na novembro mi la ki ta staba la ki n vivi la ki n la ki n ya n ba boa sa la boa vista n sta 38 na prega bo si un ka ker kusa mi n ta buska gera n sta disanimadu pamo ten kusa ki ta ser ma forti ki bo e pur isu ki n ta fla mo sin nos mai ku pai nu nu ka nu tra munti palavra pa fiju. pa mo fidju faze un kuza eradu. Ten palavra ki ka ta fladu. Ami N ta fla bon, ten palavra ki ta pui fidju ta fase anera, ta diskonta na ken ki ka debe. Txeu ora ten munti kusa ku raiba ka bu fla. Bo ta ntende? Ten, ten munti kusa ki raiba ka bu fla. Ami N ten nhas fidju, ma ami ti oji N ka lanta mon pa nha fidju. Dja N sanha, dja N sanha na nha fidju, ma tudu bes ki N fla-s. Kel di k'o faze avés se mai ta txoma-m ta fla Ah bu figi di ki el N ta fla-u ku sta di odju Nunka más N ka obi más Na bo vista Nha irman sa ta bai ku nha nha mudjer Ki mi é kasadu ku el Mi ka ta kasa ku po Nah mi ka kasa ku po Na ka oferesi si kre finadu N ta kasa ku el po inbarku Mi la bo vista N staba Memu nha mai xintiba propi Mo si nha mai ta xinti fidju ta xinti Nha mai fla-m N sta preokupadu ku N pa-m N praia N fla-l Nah ma N ka ta praia. Nton N ta manda-m ta móre di bo vista, u ta sta fóra di kabésa. Pur isu, N ta fla nos tudu, nos pais, nu toma atenson ku fla mininu dintu si ténpu. Munti konbérsu ten konbérsu ku ta fla na raiba ki si mininu panha na kabésa ta kaba ta infasiadu na el. Mi da bo vista, N sta dizanimadu Mo si ningen ka ta buska gera ku mi, N ta mataba pa el faña un skravu sima na ta faña li. Bo dja sabe di kadia. Nhos oi, oi N matara tanbe. Nhos oi. Nha irma ta baba kau verdi dia 13, dia 13 di ju, di, di dizenbru. Leba bo vista, mamai fla, Mamai, sima ten kadera largu, mas. Nau, ti la sima ten kadera largu, ti la nha irma. Nha irma ki sta la Purtugal. Si ma i ten kadi raladu, mamai fla si, mi sta preokupadu ku mi pamodi ma N sai di un manera, ma mi ka, mi ka ta liga nada. Ma si ten kusa ku pui na kabesa, bu ka kapaz di faze nel. Mamai fla, Nti, nha irma sta riba di mi, riba di mi. Nha irma, nha irma si ma ten prigisa na kadera, mas nha irma bira ta kusa, ta fla-m, Ben ku mi li na kasa, Nelson. Ei, ben fika li na kasa, kel, kel kusa li mexe ku mi txeu. N fla, Pô, nha irma, pamodi ki sta, kanda ki ma sta intentadu. Pamodi pamodi ki nu ta fla nhos gosi? Mai, família é família gosi. Sikrê bu ten família, nhos ka ta pâpia. Má ka odja ningen panha nada pa traze-u pa bu família, pamodi bu ta fla, i, a bu irman fla-m kel-li, fla-m kel-la. Si bu, pamodi ki bu irman ka ta txoma-u ta fla-u? Bu ta ben, bu ta fla, Kel algen ki ta ben fla-u é un odimóni. É un odimóni. Si nhos ka ta da, fi, nhos ka ta da dretu. Ka bu xa ningen txia na bo pa flau di bu familia. Ka bu da risposta piada tambi. E kela ki teni dizunion na familia. Mi la Boa Vista Musin, dia deu di dizembru, ti la ta frontan, ti la ya kompra mi pasaji, dan sinku kontu la ka ovi di pa mi en praia. Ropa, sapatu ki N ten mi senpri N senpri foi la di Cabo Verde mi aranja pa Zof N purka ti dinheru ma pa N bisti ba Zof pa N atxa nha Zekinha ki é seku Ti la fla-m pa mi N praia pa mi N praia pa mi N praia ma mamai krê pa mi fika la praia mi mestén ke di kela el staba ku N lojal mamai fla ti la nha xinti ma kel mini nha xinti ma kel mina ki pamo nha mai purgunta nha irma kel minina ki sa ta ben si ten maridu el fla i bo mina ten kasa karu nha xefi ta ganha ben i riku. Nha mai na si kabésa fla, Kel-la é sórti pa nha fidju. Má mai sabe fidju ki el ten? Ami N ka ten korson di maldadi. Ami N pode pape gosi ki ma N ta pape na bóka, dja pasa. N ka ten korson di maldadi, mas N ka ten-m própi. N ta pidi Deus pa el ma nha ka ta un sima sali. N pula mi, pula mi, pula mi, pula mi, pula mi, ti N txiga praia. Ki N fla ma N ka ta ba praia, ma N ka ta bai. Má mai ta xinti sórti di fidju, mai ta xinti fidju a ki ta ten un prubléma, mai ta xinti. N kantu N ben praia, kel dja ki N odja kel minina más pikinoti ki Grow li, grasas a Deus, Deus senpri ta abensuau, ki ta lebau so. So vida di di sabura so sabe txiga kel dia ki txiga nha irma ka so mal nha mu nha irma nta nka ta konta mintir N fla nha irma bo kel mina pikinoti la N ta pega ki N fla la praia el fla mo kel li bo ta pega N fla ka aguenta na nha kaminhu ka aguenta na nha kaminhu. Si el pergunta-m un kuza, N fla el, Bon rapás, ki si ki N fla-m? N papia-ra? El fla, Kila ku N ta fla-m, kila ku N ta fla-m. Nha mai papia-m ma mi N ten monti fidju. Má el ka fla-m ma mi é ladron, ma N ta viola, ma N ta mata, ma N ta furta. El fla-m ma N ten monti fidju. N dadu, N dadu zé ki nha N toma mi pari. Nos pai pari-nu dés. N é dés tanbê ki N ten. I N krê ten más. I, i daí? Pare é krimi, kada kumida ki é krimi. N paperadu, N sta pa trankilu, N panha nha pikinoti, nu kanba somada. Da somada pa mo kabela ti ariba kosta. Ami magru sima li, sima katxá di lili. N da somada ku mi kole. Nu sta mi algen ki nase na Europa, purtuges é diferenti. Kabelu riba kosta, pui el pikinoti. El ten un metu y korenta, el ten grandura di nha Zé Kalhau, un si. Dja somada nu dixi di karu na frenti ami dja pega mala dineru na mo dja ta pase la somada mai n ka panha nen tiston mexi na si kusa mi ka ta mexi na kusa di algen ka ta mexi la somada tudu algen ta fla nelson abo kila ki nha nan nan nan kusa dja ben konba kusa dja ben. Konpa ken mi na purtuguesa nin do cabo verde pikinoti nin do txon kadera gros no dor riba somada mi ku mala dinheru bazofo ropa kin ba pista la baxu la pursu kin ta fla mo si nha amigu nka ta kri nin nha vizinhu pa no gera pamo no kira na ka ten nada. Oji nu kira na nu ta pista ku ben ropa sapati pa nu sta oji oji nu ka ta fika kunpanheru kusa ya ben robal kusa ya ben oji nhos oja kusa bunitu e flan abo algin a ta pergunta mi kin e mo ki ban fla fla bo e nha mudjer e fla bo ka ten mudjer n fla n ten mai di fiju n fla n ten mai di fiju n ten mai di fiju El fla, Bon, si ka ta da prubléma, el fla, Mi mi ka ten maridu. Má el mi sta mi sta sô un bon ténpu. Má é algen ki ten kabésa. I algen ki ten kabésa ki algen ki ten idukason. Maridu, Kal é kel-li? Kel-li é o kê? Ah, kel-li é nha nha mudjer ki ben la di Purtugal ki ben ki ben buska-m. Sima N ata fanhol li, mosi. El sta li. El pode fanhol sima. N ta da verdadi. Purtu ki N fanhol mai é sô mai, mosi. Mai ta xinti sórti di fidju. Kuma e ta xinti a ki fidju ta panha prubléma? Kuma e ta xinti fidju ta móre? Kuma e ta xinti a ki fidju tanbê ta ser filhus ta xinti? I pur isu ka nu brinka ku mai. Mosinhu, mi ka adiki mi nta lison. Nu sta na mundu di verdadi, na mundu di mintira. Si é mintira é pa Deus da kastigu. N fla nha mudjer, nu pâsia sô mar interu, Kau Verdi interu, praia interu. Nu anda, ta anda. ta pâsia kumida rostoranti sô bon kumida nu pâsia nu pâsia é úniku kuza ki el tinha la kau verdi el tinha família di ladu di se avô ô ke nhos sta ma kes tenba purtuge ba kau verdi ba aza ô brinka kau verdi sima xu ma aza el sta npa djuda kes kume nhos fla mi mintira sima nha ta fla nhos li mosi. Rapazinhu di Kiminda, N fla nha mudjer, Anda modar ta kume, ta pui batata na boka, kusa ki N ka fatius. Ami nu konsigi N sa mamai ki pui ami kumida na boka. Vida é boa, vida é boa, má sénpri N fla, Nelson, N meste dinheru pa kunpra algun kuza ô pode kunpra ku ke kume ku bus amigus? N ten amigu riba bo, Nelson, nu ta kume granti. Pabia Lakofe nu ka ten burgonha. Lakofe da ki nu é omi kume granti i nu ta fika dodu, ta fika dodu fora kabesa. Mosinhu, sima mesa panhol li. N fla, Nha mudjer, nu anda, el ten família la, N djuda el buska família. N djuda el buska família sima brabu, mosu. Nen mi nen rapaz di iate ka tinha ku mi. Mi omi brabu, mi N ta sinti orgulhu di mi. I sta dodu, mi nasa di kel jetu. N ninxi konxan. Mi dentu ku mi tudu algen ta ser sorisu na kara. Dentu ku mi nu ka ta tene gera. Dentu ku mi. Nu ta pâ-l déntu ku mi, nu ta tene pas na korason. Ami é ka ómi di géra, mi é ómi di nha zekinha ku nha karni. Mi sénpri N ta sta na meiu di mudjeris, ami N ka ta sta na meiu di ómi. Ami é ka panoleru. Monsinhu, el fla-m pa N pidi-u un kusa. N fla-l, Sin. El fla, Djuda-m buska un família, pamodi el é algen di família. Nu da bu ka nha família. N djuda-bu bu. Nu primeru nu ba kartóriu. Nu ba pergunta ti na nhu padri nu pergunta. Nu atxa si família. Si família é kes genti dónu di terenu di Txaralén, kuazi sima sta. Txaralén nau, ku grandi. Si família fika la na kabésa karera pa kes skola. N tira. Kel dia ki N apresen ki aprezentan-m si família, ki nu bai ki nu atxa família, e abrasa-m. E fla, Kuse ku krê di mi? N fla, Kuse nha mudjer. Pa N da kobu pa nu fase vida Pa kasa ku mi pa ku mi Ami N ka kasa pa N sipara no Mi N kasa pa N fika ka da sertu Ma N kasa pa N fika ma Ma nu vive munti tenpu djun Nu vive vida tristi nu vive vida E mudjer ki ta setan tudu kusa ki N ta fase Tudu Tudu Ta buskan la diskoteka Nunka ka ta fla no A ku xinti ma dja fase eradu Ku xinti ma pudi pui kel algen ta kori risku. Larga-i na mô di Deus. Ami ki sibi N ta fase. Kala di ki mi N ta mostra. Kantu ki N mostra família, el fla pa mi fla ma el é bu mudjer. N fla sin. Nu ten ki ta reta djuntu. Kaba kel mudjer ta ben di Grogu, sábi go. Ami kantu ki el fla, el ta djeta djuntu ku mi, mi fla, nau, ta djeta djuntu ku mi má, kel-li bo. El fla, ami, N ten monti ténpu N ka ten di ninhun ami. Mi fla, N ka ten ningen. N atxa un algen ki ten bon kurason, el na ke pâpia ku mi di algen di nha zóna ki fala mal di mi, pa kuidadu ku mi, ma mi é sô pari, ma mi é sô kel-li, sô kel-la. El fla, ami ta xinti orgulhu di algen ki ta pari. El fla, é tristi di algen ki ta viola, ki ta mata. E fla-m, E fla tudu kes ténpu ki es pâpia di mi, es pâpia sô ma mi ma N ta pâ-l. E fla, E duedu pa ten un algen ki ka ta konsigi ten un fidju, ki ta da otu algen. Ami ku el prindadu, ku mininu na kadia, N ka ta tra di kadia, ku mininu déntu kuartu, pórta fitxadu, N ka ta di ari pórta pa N sai pa brinka. Pamodi. N toma mudjer katozi grogu. Mozinhu kel noti kriatura kriatura pasa laskadu. El fla si N sabia. El fla keli kuse. El fla N nunka ka sabia si keli ten. N ka sabe nen kuse ki N fase. El fla ka ten kusa na mundu ki bu ka ta nbarka so su mori. El fla ka ten. Mosinhu, mudjer ki ten kabésa txiga Europa ménus ki 20 dia, ki un da staba la Cabo Verde. Dexa-m ku karton Visa. Nhos punta nu, nhos fla é mintira. Karton ta da dinheru, sikrê u ta kunpra karu di 100 milher ki karton ta paga. Dexa-m ku el la Cabo Verde pa ku el pa N bebe. Nhô kunfiansa ki nau. Ke netu di ke jetu la.

N ta mi N ta xinti orgulhu Ómi pode ka kontenti Ô se amigu Mudjer sta pâpia txeu pamodi perde Baxa-u N fla kel-li ten valor sin Bai ti txiga tudu ómi la saitu Bu rapá la saitu Ta ben di saitu ra seka mi ku son na kasa Ku mi randi retadu la kótu Pa N fla ma mi é kazéka diabu Mon Sinhor Diós da-m orgu Diós pun di ke jetu ben tra vedi nha obu Pamodi na rabenta kazéka diabu la Inglatéra Ki mi na txoma amiga ta komenta El ra Mo un rapasinhu magrinhu rabenta-m di kel jetu ki nunka ka pensaba Fika di ke jetu Pamodi ki N pui zéka diabu i ten valor ba buskal na kabu verdi tudu pagu un kasa ku fogueti mata bodi di 30 kontu tudu so metadi ami n ten mural di briga pa nhobu mudjeris ten rezan di briga nhobu nhos pensa kuzê nhos pensa gosi n ka sa da mas pamodi sa sa dimas ten un para ami nau i mosi si n ka luta pa di mi un ta luta pa kuzê. Ami nha mudjer pode fla-m kel i kel la, kel i kel la Mas si froxa kuéka nu ta mata kunpanheru Ba buska-l na Kabu Verdi Fla-m ka ten kusa ki ta pô-m ka ben ku bo na Europa E fla ka bu pidi ningen nada Si kel gasta 20 mil era o 200 mil era N ben dintu purtugal fla bo N ka ta trabadja N ten tudu pa nu kume pa nu bebe so po dan kel kusa doxi li Yo fla e mintira Yo fla e mintira N ten testimunha ki sta li Nau Jaka sta li Izidora ta vai ta sta na e di maju e ta sta na lixonburu.

kume karni ku foi tanha kusa dentu kasa ma tanbe ku pasa raskadu tanbe ki ki pa oxi nos i amigu no ta papia mi ke kustuma fla ki fla nesa mudjer ki ta pega oca ta larga o faxi i fla bo korson ki bu tene i fla uniku kusa ki bu ten sorti i oca ku ta larga nos i kota sabe ami kota txiga ami fika triste ami kota txiga